Meniň adym Ýuriý Jibladze. Men halkara adam hukuklary aktiwisti. Rus raýatlygym bar. Men bu güne çenli ömrümi Russiýada ýaşadym. Işimiň we durmuşymyň köpüsi dürli ýurtlardaky syýahatlar, iş saparlary, missiýalary bilen baglanyşykly, şol sanda halkara hökümete degişli däl guramalaryň baş edaralarynyň ýerleşýän şäherlerinde we ýurtlarda, mysal üçin, Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropanyň Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy we Ýewropa Geňeşi. Häzir men we kärdeşlerimiň köpüsi Ýewropanyň Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň her ýylky konferensiýasy, Adam hukuklary konferensiýasy, üçin Warşawada. Bu konferensiýasy tä resmi taýdan Adam ölçeg konferensiýasy diýilýär. Bu Ýewropada, hatda dünýäde Adam hukuklary boýunça iň uly konferensiýasy, her ýyl, aýdyşym ýaly, Demokratik we adam hukuklary guramalary institutynyň býurosynyň ýerleşýän ýeri Warşawada bolup geçýär. Bu konferensiýalarda döwletleriň wekilleri we raýat jemgyýetiniň wekilleri duşýarlar we özara gatnaşyk edýärler, hökümete dahylsyz guramalar, adam hukuklary guramalary. Teoriýa boýunça Ýewropanyň Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza elli ýedi döwletiň hemmesi. Biz bu gün söhbetdeşlikde Türkmenistanda adam hukuklary ýagdaýy boýunça işleýän guramalaryň gatnaşmagy barada alada edýäris. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan bu dünýädäki iň repressiw ýurt ýa-da dünýädäki iki-üç repressiw ýapyk ýurtlaryň Biri, kimdir biri seýrek-de bolsa Türkmenistandan gelmegi başarýar. Seýrek, ýöne beýle hadysalar bar. Men garaşsyz aktiwistleri we raýat hukuklaryny goraýjylary we şuňa meňzeşler barada aýdýaryn. Olardan gaty az galdy we uly töwekgelçilikli ýagdaýda işleýärler. Şonuň üçin kodlanmaga mejbur bolýarlar. Mesele şu, biz deň. hukukly ýagdaýda döwletleriň wekilleri bilen duşuşyp, aragatnaşyk gurup, gepleşik geçirip, gürleşip, materiallary geçirip, pikir alşyp biljekdigimiz gaty gowy we möhümdir. Eger siz Berdimuhamedow ulusynyň, ministr Meredowyň we beýleki resmileriň çykyşlaryna seretseňiz, olar Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň, ýolbaşçysynda Ýewropanyň Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasyndaky rolunyň aýratyn ähmiýeti barada hemişe aýdyp gelýärler. Mümkin men beýleki döwletlerde bu barada beýle köp aýdylýanyny görmedim. Näme üçin beýle bolýar? Dialoglara gatnaşmagy görelde almak gaty möhümdir. Aslynda olaryň borçlaryny ýerine ýetirmeýändiklerini we gödek bozýandyklaryny gowy bilýäris. Döwletler halkara guramalaryna goşulanda belli bir borçlary öz üstüne alýarlar, kanun, Ony ýa-da syýasy häkimiýetler olary ýerine ýetirmeli. Emma Türkmenistan bulary ýerine ýetirmäge çalyşmaýar. Tersine, söz azatlygy, gynamalary gadagan etmek, zor bilen ýitirim bolmak, hereket azatlygy we başga-da köp zatlary bozýarlar. Şol bir wagtyň özünde olar owadan görünmeli, sebäbi nebitini we gazyny satmaly. Uglewodorod satyn almak üçin daşary ýurt kömegi bilen bazarlara çykmazdan, maýa goýumlary, gurluşyk tehnologiýasy ýa-da başga zat bolmazdan Türkmenistan bankrot bolar we örän gysga wagta. Şonuň üçin bu abraý meselesi. Režimiň özüni bu guramalaryň hormatlanýan agzalarydygyny görkezmek möhümdir. Aslynda bu ýere gelenlerinde hiç kim bilen söhbetdeş bolmaýarlar. Bu resmi wekiller, diplomatlar we ombudsman. Biznesmen, adatça, olarda aýal maşgala bolýar, diňe oturýarlar we olara KGB we MHM işgärleri seredýär. Olar hatda agzyny hem açmaýarlar. Haçanda Türkiýede, Bolgariýada we beýleki Ýewropa ýurtlarynda ýaşaýan türkmen aktiwistleri soraglar bilen ýüzlenmäge synanyşanlarynda, resmi delegasiýa elmydama olardan gaçýar. Hususan-da, kamera düşmezligi üçin fiziki taýdan gaçýandyklaryny gördük. Kimdir biri tötänleýin surata ýa-da wideo düşüren bolsa, pozmagy talap edýärler. Her döwletiň resmi wekilleri bu ýygnakda azyndan bir gezek çykyş etmeli. Bular elmydama ähli borçlarymyzy ýerine ýetirýändigimizi we ynsanperwer hyzmatdaşlyga uly üns berýändigimiz barada resmi borçlar bolup durýar. Emma bularyň hemmesi boş propaganda çykyşlary. Bu ýygnaklarda demokratik, Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlary we beýleki dürli döwletler tankyt edilýär. Biz, raýat aktiwistleriniň, döwletler bilen bir hatarda çykyş etmäge mümkinçiligimiz bolýar. Diňe bir gyrada duşuşmak bilen çäklenmän, söz alyp, ýygnaklarda göni çykyş edýäris. Ine, Ýygnaklarda Türkmenistanda adam huklarynyň iň gödek bozulmagy barada söz açanymyzda, ýüzlerine aýdýarys. Olar elmydama aýylganç bir şekilde gorkýarlar we hemme zady inkar edýärler. Umuman aýdanyňda, bu tankytlara jogap bermek üçin diňe iki adamyň başarnykly we diplomatik başarnyklary bar. Olar ministr Meredow we onuň orunbasary Wepa Hajyýew. Men dürli konwensiýalara köp syýahat etdim. Iň bolmanda, olar bir jogap aýdyp bilýärler. Bularyň hemmesi ýalan, ýöne iň bolmanda näme üçindir, biraz adamkärçilikli görünýär. Galan zatlaryň hemmesi gaty tragikomiki tomaşa. Indi sorag, bularyň hemmesi näme üçin zerur? Näme üçin gelýärler? Näme üçin biz gelýäris? Men türkmenistanly bolmasam-da, türkmen bolmasam-da, olary diri görkeziň atly halkara hukuk goraýjy aktiwistleriň kampaniýasynyň agzasy. Iki müň on üçünji ýyldan bäri türkmen türmelerinde zor bilen ýitirim bolanlaryň meselesi bilen meşgullanýarys. Munuň tutuş jemgyýeti gorkuzmak üçin gural hökmünde ulanylýan adam hukuklary boýunça iň çynlakaý meseleleriň biridigini bilýärsiňiz. Her kim türmede üzňeleşmekden gorkýar. gorkýar, köp ýyllap ýakynlary bilen aragatnaşykdan mahrum we umuman, lukmanlaryň we aklawjylaryň ýa-da garyndaşlarynyň elýeterliligi bolmadyk islendik adamyň ünsünden düşmekden. Russiýada, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan, Ýewropadan we başga-da birnäçe ülkeden hökümete degişli bolmadyk adam hukuklary guramalary bar. Olar türkmenleriň hukuklaryny goraýjylar we aktiwistler bilen aragatnaşyk saklaýarlar. bilelikdäki kampaniýalary geçirýärler, gözleg geçirýärler, adam hukuklarynyň bozulmagyny resmileşdirýärler, öz talaplaryny düzýärler. Ýagny biz bilelikde işleýäris, bilelikde hyzmat edýäris. Elbetde, sorag ýüze çykýar, umuman, şunuň ýaly ýygnaklaryň we konferensiýalaryň peýdasy näme? Munuň manysy barmy? Esasanam Berdimuhamedow ulsunyň we indi kiçisiniň režimiň awtoritar, diktator, korrumpirlenen görnüşine geçendigini göz öňünde tutsak, bu asla üýtgemeýär. Munuň indi umumy meseledigini bilýärsiňizmi? Bu dünýäniň ähli adam hukuklaryny goraýjylaryň bir-birine we beýlekilere berýän soragy. Meniň işimiň netijesi we peýdasy näme? Sebäbi, ahyrynda adamlary halas etmek ýa-da käbir döwletiň syýasatyny azyndan azajyk üýtgetmek başarsa, üstünlik bolýar. Ýa-da maglumatlaryň aýan edilmegine, käbir elhenç zatlaryň hakykatyna ýetilmegine we bu meseleleri kem-kemden öňe sürmäge. Şeýle ýygnaklar üçin bu platforma türkmen häkimiýetleriniň öňünde öz pozisiýamyzy gönüden-göni we aç-açan kesgitlemek üçin seýrek, täsin mümkinçiliklerden biridir. Beýleki tarapdan, demokratik döwletlere delegasiýalara, diplomatlara we Ýewropanyň Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň işgärlerine bilelikde habar bermek. Sebäbi, Ýewropanyň Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy guramalarynyň we institutlarynyň ençemesi bar. Olary diňe bir teklip bermek däl-de, eýsem, belli bir çäreleri talap etmek üçin aýratyn teklipleri bermek zerur. Bunuň ýaly diktator, ýapyk režimlerde jemgyýetiň özüniň özüni azat etmelidigini aýtmak gaty sada söz. Muny diňe Türkmenistan däl, köp ýurtlaryň mysalynda görýäris. Demokratik üýtgeşiklik, şol bir wagtyň özünde içerde üýtgetmek synanyşyklary ýa-da iň bolmanda, içerde emele gelen we daşarda iş dowam etdirilýän mahaly bolup geçýär. Diaspora guramasy bolsun, migrant guramalar, halkara we adam hukuklary guramalary ýa-da beýleki demokratik ýurtlaryň hökümetleri we olaryň guramalary, Ýewropanyň Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy ýaly halkara guramalar. Diňe şu faktorlaryň utgaşmasy şeýle ýapyk diktator režimlerde üýtgeşiklik getirip biler. Birnäçe minut ozal türkmen režimi gaz üçin alyjy gözleýändigi barada aýdyp geçdim. Bu olaryň edip biljek ýeke-täk zady. Bu häzirki režimiň we bar bolan döwletiň onuň hasabyna ýaşaýan zady. Şonuň üçin olar haýsydyr bir başlangyç bilen çykyş edýärler. Mysal üçin, biz Bitarap döwlet, Ikinji Şweýsariýa, Welosiped baýramçylygy bar we ýene, ýeneler. Günbatar syýahatçylarynyň we halkara guramalarynyň arasynda orta asyr diktaturasy däl-de, adaty bir döwletdigini görkezmek üçin boş propaganda beýanatlary bilen synanyşýarlar. Olar bilen söwda edip biljekdigiňizi, olara maýa goýup biljekdigiňizi we şuňa meňzeşleri görkezýärler. Biziň wezipämiz Adam hukuklarynyň bozulmagyny resminamalaşdyrmak, biziň ähli hukuk goraýjy aktiwistleri we halkara bilermenleri, bosgunlykda ýaşaýan we işleýän türkmen hukuk goraýjy aktiwistlerini göz öňünde tutýaryn. Biz bularyň hemmesini bilelikde edýäris. Diňe hemme zadyň gaty elhençdigini aýtman, sanlarda, dinamikada, suratlar, söhbetdeşlikler, adam hukuklarynyň ýagdaýynyň wideolary bilen mümkin boldugyça görkezmek. Bu nähili üýtgeýär? Mysal üçin, şu günleriň birinde bu ýerde zor bilen ýitirim bolmaklyga garşy kampaniýamyzy hödürleýäris. Sputnik suratlaryny ulanyp, käbir täze maglumatlary, türmelerdäki ýagdaýyň täze seljermesini, ol ýerden gaçyp, çykyp bilýän adamlaryň, bilen söhbetdeşlikleri we şuňa meňzeşleri görkezeris. Bularyň hemmesi örän möhümdir, sebäbi diplomatlar ýygnaklara gelenlerinde hemme zat ýazga alynýar. Biz bu materiallaryň hemmesini geçirýäris we olar öz pikirlerini düzýärler ýa-da hökümetleriň paýtagtdaky ýagdaýyna täsir edýärler. Maslahat gutaran badyna Berline, Pariže, beýleki paýtagtlara öz ýerlerine bararlar we bu materiallary gowşurandan. Soň hukuk goraýjy aktiwistler şeýle-şeýle çäreleri görüp biljekdigimizi aýtdylar diýip, olara habar bererler. Elbetde, biz diňe bu diplomatlary biz baglamaýarys. Maslahatdan soň özümiz bu daşary işler ministrlikleri bilen habarlaşýarys. Indi diňe daşary işler ministrligi we diplomatlar bilen däl, eýsem, hökümetiň beýleki bölekleri bilenem käwagt işewürlik bilen habarlaşýarys. Adam hukuklarynyň bozulýan ýurdy bilen gatnaşyklara bagly bolanlarynyň hemmesine, ýüz tutýarys. Mysal üçin, Türkmenistandaky ýagdaý. Käbir kompaniýalaryň mysalyndan peýdalanyp, repressiýa üçin ulanylyp boljak käbir materiallary maliýeleşdirmegiň mümkin däldigini düşündirmegiň zerurdygyny görýäris. Interneti, ýaraglary ýa-da şuňa meňzeş zatlary petiklemek ýaly. Internetiň häzirki çäk bilen doly çäklendirilmegi Günbataryň tehnologiýasyna bagly. Ýa-da birnäçe ýyl ozal, guramam bilen bilelikde alnyp barylýan tagallalar bilen bu hem, Bilelikdäki tagallalaryň netijesi boldy. Biz Türkmenistanda Bütindünýä bankynyň maksatnamalarynyň maliýeleşdirilmeginiň öňüni almak başartdy. Bu pul döwlet jübüsine girenligi sebäpli Bütindünýä bankynyň döreden maksatlaryna däl-de repressiýalara, režimi baýlaşdyrmaga sarp edildi. Üstünlikler bolýar, kimdir biri köp ýyllap, köp zähmet bilen türmeden çykarylýar. Gynansagam, köplenç netije bermeýär, ýöne iň bolmanda, bir adamyň ölen ýagdaýynda, mysal üçin türmede ýa-da haýsydyr bir hüjümden, hakykaty almak hem möhümdir. Sebäbi adamyň ady, onuň hatyrasy, abraýy möhümdir. Köplenç adamyň diridigini ýa-da ýitirim bolanlaryň gatnaşygynda ýokdugyny bilemzok. Elbetde biz işleýäris. Biz bu halkara guramalaryndan we demokratik döwletlerden resmi resminamalaryny kabul etmegi synanyşýarys. Diňe adam hukuklaryny goraýjylaryň hasabaty däl, eýsem resmi karar, Birleşen Milletler Guramasy ýa-da Ýewropanyň Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň resmi resminamasy we bu hasabatda belli bir adamyň zor bilen ýitirim bolmagynyň, adalatsyz kazyýet işiniň ýa-da esassyz tussag edilmeginiň pidasy diýilýär. Şol esasda Türkmenistanyň häkimiýetleri bilen gürleşmek has aňsat bolýar. Soňky aýtjak zadym, elbetde, ýol gaty uzyn we käwagt hiç hili netije ýok ýaly. Ýöne bu hemişe marafon, hiç haçan ylgaw däl. Türkmenistanyň içinde ýa-da başga ýurtlarda, mysal üçin Türkiýede ýaşaýan pidalara derrew kanuny ýa-da syýasy kömek bermek üçin Ýewropanyň Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ýa-da Birleşen Milletler Guramasynyň göni-den-göni döredilmän edýändigi äşgärdir. Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropanyň Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň tanklary iberip, diktatorlary tussag etmek we ýykmak üçin bölümi ýok. Bu beýle işlemeýär. Emma raýat jemgyýeti aktiwistleriniň we adam hukuklaryny goraýjylaryň bilelikdäki tagallalary, döwletleriň we bu halkara guramalaryň özara täsiri bilen diktator režimlere täsirli basyş etmek mümkin. Syýasatyň üýtgemegi we belli bir adamlaryň ykbalyndaky üýtgeşmeler barada maglumatlary açmagyny talap ediň. Elbetde, has köp üstünlik gazanmak isleýäris. Käwagt gaty kyn, açyk aýtsam. Sebäbi hemmämiz adamlaryň görgüleri bilen iş salyşýarys. Emma hiç zat etmedik bolsak, has erbet bolardy. Özümize sorag beremizde,